Arada bir ildeşimiz bilen gürrüňdeş boldum. Oňa Isa Mesih Rebbimiziň biziň günälerimiz üçin haçda ölendigini we soňra direlendigini aýdanymda, ol muňa garşylyk görkezdi we özüniň dininde Isanyň ölmändigini, ýerine başga biriniň ölendigini aýdyp, maňa garşylyk görkezdi. Emma Hudaýyň hak şaýatlygyna Mukaddes Ýazgylara esaslansak, Isa Mesihiň özüniň öňünden aýtmagyna we Isanyň resullarynyň şaýatlyklaryna esaslansak, Isa Mesihiň dünýä gelmeginiň esasynda Onuň haçda öljekdigi we bularyň berjaý bolandygyny görýäris. Gyzykly tarapy bolsa, dünýäde iň uly dinleriň käbiriniň Isa Mesihe bolan hak imanyň esasy meselelerinde oňa garşy bolmagydyr. Mysal üçin, Injil Isa Mesihiň gökden inip gelen gudratly Hudaýyň diri Sözüdigini, onuň Hudaý bilen bir bolan Rebdigini aýtsa, Ýalan dinler muny düýpgöter ret edýär. Injil we beýleki Mukaddes Ýazgylar Isa Mesihiň adamzadyň günäsini öz üstüne aljak gurbanlyk guzusydygyny we muny berjaý etmek üçin haçda ölendigini aýtsa, Isanyň halasgärdigini, dünýäniň nurudygyny aýtsa, onda ýalan dinler bularyň baryna-da garşylyk görkezýär. Näme üçin? Sebäbi başdan başlap, bilşimiz ýaly şeýtan Hudaýyň ýazgylaryna, wadalaryna garşy bolup geldi. Olara bolan şübhäni döredip geldi. Bu günler hem şeýle edýär. Hudaýyň ruhundan bolmadyklar Isa Mesihiň Injil esasynda kimdigini, eden işlerini we magsadyny ret eder we bu habara garşy göreşer. Bu günki gepleşigimizde biz Isa Mesihiň haça çüýlenmäge Pilat tarapyndan höküm edilensoň, onuň haça çüýlenip öldürilendigini Injiliň on dokuzynjy babyndan öwreneris. Isa Mesihiň şeýle elhenç ölüme höküm edilip, öldürilmegini görmek we kabul etmek gaty kyn bolsa-da, bularyň bolup geçmegi adamzadyň gutulyşy üçin Hudaýyň magsadynyň esasy bölegidir. Bu sebäpden bu gepleşigimiz arkaly siz bu barada nädogry düşünjedir ýa-da imanda bolsaňyz, hakykaty bilip, hak imana gowuşyp, janlaryňyzyň gutulyşyna, Halasgärine iman edersiňiz diýip umyt edýärin. Her bir gepleşimizde Hudaý baradaky we Onuň wadalary baradaky pikirlerimizi, wagyzlamyzy Hudaýyň Ýazgylary esasynda siziň bilen paýlaşyşymyz ýaly, bu gepleşigimizi hem Ýazgylar esasynda size öwrederis. Geliň, ilki bilen Ýahýa on dokuzynjy bapdan okalyň. Esgerler Isany alyp gitdiler. Isa haçyny özi göterip, Kelleçanak diýilýän ýere geldi. Bu ýeriň arameýçe ady Galgotady. Ol ýerde Isany we onuň bilen bile ýene iki adamy haça çüýlediler. Olaryň biri onuň sag tarapynda, beýlekisi çep tarapyndady. Isa bolsa ortadady. Isa Mesih Rebbimiz, Haçda elhenç ölümine hem razy bolup, muny mertlik bilen kabul etdi. Ol özüniň ezýet berlip öldüriljek haçyny öz egninde göterdi. Haç diýlende, elbetde, her bir adamda dürli pikir we düşünje emele gelýär. Isa Mesihe bolan mesihilik imanynda haçyň manysy gaty wajypdyr. Emma gynansak-da, biziň il aramyzda we köp ýerlerde hem Isa ynanýanlar haça çokunýarlar ýa-da sežde edýärler. Haçdan bir hara ýa-da güýç, bereket gözleýärler diýen nädogry düşünjelere erýänler gaty köp. Ýa-da haçy taryhyň ilki döwürlerinde, ýagny on ikinji, on dördünji asyrlar arasyndaky käbir hristian dirilýän döwletlerden bolanlaryň haçly ýörişleri bilen bagly edip, bir erbet niýetli, adalatsyzlyga gulluk edýän, zorluk edenler bilen bagly edip görkezmäge çalyşýarlar. Emma bularyň bary nädogrudyr. Isa Mesihe Injil esasynda iman edeni üçin, haç Isa Mesihiň adamzady günäleriniň jezasyndan, günäniň we şeýtanyň gulçulygyndan halas etmek üçin çeken ejirdir ezýetlerini we ölümini ýatladýan nyşandyr, sadaja Isa Mesihe iman eden haça çokunmaýar ýa-da sežde etmeýär we etmelem däldir. Haç diňe Hudaýyň biziň üçin beren gurbanlygyny, merhemetini, söýgüsini bize ýatladýar. Onda bu beýle bolsa, onda näme üçin Mesihi ýygnak jaýlarynda ýa-da imanlaryň käbiri boýnundan haç asýarlar? Ýa-da käbir ýerlerde haçyň öňünde dyz epýärler diýmegiňiz mümkin. Emma muňa düşünmek üçin, belki şu mysaly ulansak dogry bolar. Mysal üçin, Ikinji jahan urşunda wepat bolan esgerlere biziň ýurdumyzda öçmez ot diýilýän bir ýadygärlik dikilen. Adamlar şol ýadygärlige baryp, gül desselerini goýýarlar. Emma ol ýadygärlige sežde edenoklar. Ýöne ýatlama ýadygärligi hökmünde ulanýarlar. Muňa meňzeşlikde, Isa Mesihe iman edenleriň köpüsi ýasalan haçy ýygnaklarynda ýa-da ybadat öýleriniň depesinde ýa-da boýnundan bezeg hökmünde Isa Mesihiň biziň üçin edenlerini ýatlamak üçin asýandyrlar. Ondan bir gorag ýa-da bereket isläp muny etmeýärler. Eger muny edýänler bar bolsa, olaryň edýänleri Ýazgylara görä nädogrudyr. Geliň, bu wagt Isa Mesihiň haça çüýlenmeginiň esasy maksady barada aýdyp geçeliň. Mukaddes Ýazgylarda Isa Mesih Özüniň haçda ýokary galdyryljakdygyny öňünden aýdyp geldi. Ýahýanyň Hoş Habarynyň birinji babynda Isa Mesih barada Ýahýa pygamber şeýle diýýär, Ertesi güni Ýahýa özüne tarap gelýän Isany görüp, şeýle diýdi, Ine, dünýäni günäden saplaýan Hudaýyň Guzusy! Isa Mesih bizi günälerden saplamak üçin Hudaýyň gurbanlyk guzusydygy üçin haçda öldürildi. Bu aýatdan başga-da, Isa Mesihiň Özi dindar mugallym Nikodim bilen eden gürrüňinde şeýle diýipdi, Hiç kim göge çykan däldir. Oňa diňe gökden inen Ynsan Ogly çykandyr. Musanyň çölde ýylany ýokary göterişi ýaly, Ynsan Ogly-da ýokary göterilmelidir. Şoňa görä, Oňa iman eden her bir adam baky ýaşaýşa gowşar. Günäli bolan ynsanlar başga bir ynsanlaryň günäsini öz üstüne alyp bilmedi. Çünki her kimiň öz eden günäsi bar we şol günäsi üçin hem özleri töleg tölemeli. Bu sebäpden kämil we mukaddes bolan gurbanlygy Hudaý üpjün etdi we özündäki baky älem-jahany ýaradan Sözüni ýere iberdi. Şonuň üçin Isa Mesih näme diýdi, Hiç kim göge çykan däldir. Diňe gökden inen Ynsan Ogly çykandyr diýýär. Hudaýyň huzurynda bolan, göklerdäki Hudaýyň baky ybadathanasyna Öz mukaddes ganyny biziň üçin hödürlemäge diňe Isa barandyr. Ondan başga-da, Isa Mesih şu aýdylan aýatda Töwratdan Musa pygamber bilen bagly bolan bir taryhy mysal getirýär. Ýagny ysraýyl halky günä edip, Hudaýa garşy baş göterenlerinde, Hudaý olara zäherli ýylanlary iberip, jezalandyrypdy. Ýylan çakan adam ölýärdi. Şonda Musa pygambere Hudaý olary halas etmek üçin şeýle buýruk berdi, Bir bürünçden ýylanyň keşbini ýasap, bir taýaga birikdirip, ýokary götermegi we şol taýaga çüýlenen ýylana seredenleriň halas boljakdygyny Hudaý wada beripdi. Musa şeýle hem edip, halkyň köpüsi ýylan zäheriniň belasyndan halas bolupdylar. Muňa meňzeşlikde, Isa Mesih hem muňa meňzeş ýagdaýda ýokary göterilmelidigini we özüne iman edenleriň günäniň näleti we jezasy, ruhy ölümden halas bolup, baky ýaşaýşa gowuşjakdygyny wada berýär. Isa Mesih Rebbimiz bu wadasyny berjaý edendir. Ol bizi halas etmek üçin haça çüýlendi. Biziň näletimizi, utanjymyzy, günälerimizi haça öz bedeninde göterdi. Biziň ýerimize ejir, ezýet çekdi. Isa Mesihiň haça çüýlenenine şaýat bolan resul Petrus ine şeýle diýýär. Biziň günä garşy ölüp, dogruçyllyk ugrunda ýaşamagymyz üçin, Ol haçda günälerimizi Öz üstüne ýükledi. Siz Onuň ýaralary arkaly şypa tapdyňyz. Siz goýunlar ýaly azaşypdyňyz, emma indi janyňyzyň çopanyna hem gözegçisine dolanyp geldiňiz. Onda Isa Mesih Rebbimiziň Haçda ölmeginiň maksadyny jemläp aýtsak, bu bolsa biziň günälerimizi öz üstüne almagy, bizi ölümden halas etmegi, bize ruhy taýdan şypa bermegi we Hudaý üçin ýaşajak bir ynsany bizde emele getirmegi üçin, goýunlar ýaly azaşan ýolumyzda bizi tapyp, janymyzyň eýesine we gözegçisine getirmek, we bizi baky mekanyna alyp barmak üçin bu zatlaryň baryny etdi. Sen muňa iman getirýärmisiň? Ýa-da henizem ýalanlara ynanyp ýaşaýarmysyň? Isa Mesihiň haça çüýlenmek taryhynda başga bir ünüs bermeli we öwrenmeli zat, Isa Mesihiň iki sany garakçynyň ortasynda haça çüýlenmegidir. Isa Mesihiň haça çüýlenmek taryhy her bir ýerde aýdylanda ýa-da ýatlananda hemişe üç sany haç göz öňüne gelýär. Bir tarapdan, bu Isa Mesih baradaky öňünden aýdylan pygamberlikleriň berjaý bolandygyny bize görkezýär. Mysal üçin, Isa Mesihiň ýerdäki durmuşy, etjek işleri we ahyr zamanda etjek işleri barada Isa Mesih dünýä gelmezden öňki ýazylan pygamberlik kitaplarynda öňünden aýdylypdyr. Bularyň biri hem Işaýa pygamberiň kitabydyr. Isa Mesihiň garakçylar bilen günäli saýylyp höküm ediljegi Işaýa pygamberiň kitabynda şeýle diýilýär, Janyny gurban etdi Ol. Ýazyklylar bilen bir saýyldy. Ol köpleriň günäsini Öz üstüne aldy. Olaryň ýazyklarynyň geçilmegini diledi. Bu pygamberlikde Biz Isanyň ýazykly, günäli garakçylar bilen bir ölüme höküm edilişiniň aýdylandygyny we ondan başga-da, Isa Mesihiň hatda özüni haça çüýlänleriň hem ýazyklarynyň, günäleriniň geçilmegini dilejegini öňünden aýdandygyny görýäris. Geliň biraz bu üç haç we haçdakylar barada käbir zatlary öwrenip geçeliň. Bu üç haç we ondakylar bize üç aýratyn wajyp bolan zatlary we ondaky üç aýratyn şahsyýet barada bize öwredýär. Geliň ilki bilen orta arada duran haç we onda asylan Isa Mesih barada pikirleneliň. Bu haçda näme görýäris? Bu ýerde biz esasy, hemme zadyň merkezi bolan hakykaty görýäris. Ýagny älem-jahany ýaradan Gudraty Hudaýyň Sözi, nur, ýaşaýyş, ýol, hakykat bolan, mukaddes bolan Isa Mesihiň adamzadyň günäleri üçin ezýet çekýändigini görýäris. Bu haç, bir tarapdan Hudaýyň adamzadyň günäleriniň üstünden inderjek adalatly höküminiň alamaty bolsa, bu hökümiň iman etjek adamlardan sowlup, Isa Mesihe berlişi bolsa, başga bir tarapdan, bu haçda Hudaýyň adamzat üçin Isa Mesih arkaly görkezen rehim-şepagatyny merhemetini we Hudaýyň bizi halas etmegi üçin bolan iň gymmatly, belent, çuňňur, giň we gutarnyksyz söýgüsini görkezýär. Bu nähili ajaýyplyk, haýran galdyryjy we kalbyňy galkyndyryjy bir hakykatdyr! Elbetde, iman etmedikler üçin muňa düşünmek we kabul etmek bir akmaklyk ýalydyr. Olar, Ýok, gudratly Hudaý beýle etmez diýip pikir edýärler. Emma Hudaý biziň pikir etmejek zadymyzy we bizi haýran galdyrjak zatlary etdi we eder. Çünki biziň iman eden hak Hudaýymyz ajaýypdyr. Onuň söýgüsi, merhemeti çäksizdir, kämildir we tükenmezdir. Gürrüňini etjek ine bu beýleki haç we ondaky garakçynyň Isa Mesihe bolan pikiri we ýüzlenmesi bize ine bulary görkezýär. Ikinji haçda hakykat ýüzünde günä eden, garakçy bolan we höküme adalatly höküm edilen garakçyny, ganhory görýäris. Ýahýanyň Hoş Habary bize bu Isanyň haçynyň iki tarapynda höküm edilen garakçylar barada doly maglumat bermese-de, beýleki Matta, Markus we Luka bular barada käbir maglumatlary bize berýär. Esasan hem Lukanyň Hoş Habarynda bu iki garakçynyň Isa Mesihe ýüzlenişi we ol bilen gepleşişi barada aýdyp geçýär. Bu garakçy Isa Mesihe ynanmazlyk we şübhe bilen ýüzlenip, günäleri üçin toba etmegiň ýerine ýa-da ölümden soňra geljek hökümi barada oýlanman, ony ýaňsylap, Sen Mesih dälmi näme? Onda özüňi-de, bizi-de halas et-dä! diýdi. Bu ýerde biz jenaýatçy garakçynyň gaýgysynyň bu dünýädäki ezýetinden halas bolmak we belki-de bu dünýädäki maksatlaryna ýetmekdigini görýäris. Isa Mesih barada aýdylan, ýagny Ol Hudaýyň Ogly diýilýän we başga-da şaýatlyklary eşitse-de, bu ganhor garakçy, hatda onuň nähak ýere haçy çüýlenendigini bilse-de, ony tanajak bolmady. Tersine, ony ýaňsylady we oňa şübhe etdi. Onuň bu hereketinden we şeýdip günäleri üçin toba etmän, imansyz ölüp gitmeginden biz ine şu üç zady öwrenýäris. Birinjiden, nämäni görýäs onuň hereketinde we ýaşaýşynda? Birinjiden, günäniň muzdunyň ölümdigini, Halasgäri ret edip, halas bolmagyň mümkin däldigini biz görýäris. Garakçy Isa Mesihiň Mesihdigini, Halasgärdigini eşitdi. Emma iman etmedi. Tersine, ony ýaňsylady. Ikinjiden bu garakçy, bu haştaky adamyň mysaly bize nädip ynsan beden taýdan Isa Mesihe şeýle ýakyn bolup-da, Ol bilen gepleşip-de, Ondan ruhy taýdan uzakda galyp bilýändigini bize görkezýär. Bu wagt hem Isa Mesih her bir ynsana ýakyn. Ol baradaky hakykatlary eşitmek we bilmek mümkinçiligi gaty köp. Emma şonda-da, biziň wagyz edýän Mesih baradaky hoş habarymyzy ynsanlar ret edip, Hudaýyň gutulyşyndan uzakda galýarlar. Üçünji bize garakçynyň jogabynda öwredilýän zat adamlaryň nädip heniz toba etmäge, hakykaty gözlemäge wagt bar diýip, günä etmegi Günäni söýmegi dowam edip, ölüm bilen ýüzleşenlerini duýman galjaklarydyr. Bu garakçynyň haçdan sypyp ýaşamajagy bellidi. Emma ol heniz diňe bu dünýäni oýlanýardy. Heniz ölmejek ýaly pikirlenýärdi. Netijede janynyň halasgärine gowuşmady. Baky dowzah oduna gitmeli boldy. Emma edil bu garakçy ýaly ölüme höküm edilen beýleki garakçy bu ýagdaýynda hem hakykata iman getirdi we Isa Mesihiň ajaýyp ýaşaýşyna eýe boldy. Ýazgy bu barada ine şeýle diýýär, Ikinji jenaýatçy bolsa, muny aýdana käýäp, Sen Hudaýdan gorkaňokmy? Sen hem onuň bilen bir jezany çekýärsiň. Biz öz etmişimize laýyk adalaty jeza aldyk. Emma bu adam hiç hili erbetlik etmedi ahyry, diýdi. Onsoň ol, Isa, şalygyňa baran çagyň meni ýatlagyn diýdi. Isa hem oňa, Saňa dogrusyny aýdýaryn, sen şu gün meniň bilen bile Jennetde bolarsyň, diýdi. Bu üçünji haçda biz günäsini görüp, toba edip ökünýän we Mesihiň günäsiz ýere ölendigini görüp bilen we onuň Mesih Halasgärdigine ynanan we bagyşlanan birini görýäris. Bu haçdaky bize berilýän hakykat birinjiden hatda iň soňky Demimizde-de baky halas bolmak umydymyzyň bardygyny bize ýatladýar. Hatda iň erbet günäli biriniň hem, hatda belki-de eden günäleri üçin jeza çekýän, belki-de türmede oturan biriniň hem Hudaýyň öňünde aklanyp biljekdigini, Hudaýyň merhemetiniň hemmelere ýeterlikdigini bize ýatladýar. Belki-de bizi diňleýän diňleýjilerimiziň arasynda, Mende ýagşy bolmaga hiç hili umydym ýok. Meniň günälerim bagyşlanardan agyr ýa-da men şeýle bir günä köp etdim, Hudaý meni bagyşlamaz. Bu wagt men eden günälerimiň jezasyny, belki-de keselçilik bilen ýa-da başga zatlarda çekýärin diýip, umytsyzlyk içinde bolanlar bardyr. Gadyrdan ildeşim! Hudaýyň merhemeti, söýgüsi, rehimdarlygy çäksizdir. Şonuň üçin Isa Mesih haçda seniň üçinem öldi we seniň günäleriň baryny öz üstüne aldy. Eger onuň halasgär Mesihdigine, Rebdigine iman etseň, we bu haçdaky seniň üçin bolan gurbanlygyna iman etseň, Ol seni hem, ine, bu jeza içinde bolan garakçyny bagyşlap, ony soňky deminde iman edeni üçin Jennetine aljakdygyny wada berşi ýaly, seni hem bagyşlap kabul etjekdigini saňa ýatlatmak isleýär. Ikinji tarapdan bu garakçynyň haçdaky eden hereketi, imany bize şeýle çykgynsyz ýagdaýda hem hakykaty we Hudaýy gözlemelidigini öwredýär. Ünüs berseňiz, bu garakçy şeýle erbet bolsa-da we elhenç haçdaky ölüme mynasyp bolsa-da, ynsabynda dogryny we nädogryny saýgaryp bildi. Isa Mesihiň günäsiz, adalatsyz höküm edilýändigini bilýärdi we beýleki garakça bu sebäpden käýedi. Ümsüm oturman, hakykaty aýtdy. Şeýle dogry zady görüp bilýän adam Hudaýyň hakykatyny hem görüp bilýändir. Şonuň üçinem, bu garakçy iman etdi, Isa Mesihe dileg etdi. Üçünjiden, bu iman edip, Isa Mesihe ýüzlenen jenaýatçy adama Hudaýyň rehim-şepagaty, merhemeti aýan bolandygyny görýäris. Ölüp barýan Isa Mesih iň soňky minutlarynda ölüp barýan bu günälä gutulyş, bagyşlanma we jennete girmek umydyny wada berýär. Bu bolsa, şol wagt olary diňläp duran adamlar üçin hem, bu taryhy okap öwrenjek, wagyz-nesihat arkaly eşitjek hem we bu gün hem gepleşigimizi görýän her bir ildeşimize hem iň erbet günäkäriňem toba etmeginiň mümkindigini, Çyndan toba edenlere we Isa Mesihe Halasgär we Reb hökmünde iman edenlere gutulyşyň we jennetiň beriljekdigini bize habar berýär. Gadyrdan ildeşim, sen kime meňzemek isleýärsiň? Isa Mesihiň Halasgärdigini, Mesihdigini, Rebdigini we haçda biziň üçin ölendigini öz dini we düşünjeleri netijesinde Ýaňsylap, iman etmeýän we netijede dowzaha höküm edilen birimi? Ýa-da hatda iň soňky deminde hem Isa Mesihiň Reb Halasgärdigine iman eden garakçy ýaly jennet mekanyna baran birinemi? Isa Mesih Rabbimiziň haça çüýlenmek taryhynda ýene bir bellemeli zat Isanyň haçynyň ýokarsynda Pilat bir tagtanyň ýüzüne ýazgy ýazdyryp, Ony haçyň ýokarsyndan asdyrandygy. Tagtada Ýahudylaryň patyşasy Nasaraly Isa diýip ýazylandy. Isanyň haça çüýlenen ýeriniň şähere golaýdygy üçin ýazgyny köp ýahudylar okadylar. Ol ýewreýçe, grekçe we latynça ýazylypdy. Ýahudylaryň ýolbaşçy ruhanylary Pilata, Muny ýahudylaryň patyşasy diýip ýazma-da, Özüni Men ýahudylaryň patyşasy diýip atlandyrdy diýip ýaz diýdiler. Pilat olara, Eýýäm ýazjagymy ýazdym diýip jogap berdi. Isa Mesihiň patyşadygyna ynanmasalar-da, Ony bu üçin höküm etseler-de, ýene-de hakykatyň duşmanlarynyň hem bu barada şaýatlyk edendiklerini görýäris. Isa Mesih Hudaýyň Ybraýymdan başlap ähli pygamberlere we ysraýyl halkyna wada beren baky Patyşa boljak Patyşasydyr. Isa Mesih diňe bir Ysraýylyň Patyşasy bolman, bütin milletleriň hem Patyşasydyr. Muňa şaýatlyk edip, Pilatus bu habary şol wagt bütin dünýäniň dili bolan üç dilde ýazdyrdy. Ýewreý dilinde, Bu pygamberleriň dili. Wadalaryň, Mukaddes Ýazgylaryň ýazylan imanyň dilidi. Ikinji ýazylan ýazgy grek dilinde, Bu medeniýetiň, ykdysadyýetiň, filosofiýanyň, sungatyň dilidi. Soňky ýazylan dil latyn dilinde. Bu güýjüň, häkimiýetiň, kada-kanunyň dilidi. Dil ynsanyň baýlygydyr. Onuň gymmatlyklaryny bildirýän we birek-birek bilen kommunikasiýa edýän esasy guraldyr. Bu günki gün hem haýsy dilde gürleýändigimize seretmezden, we nähili gymmatlyklary öňe sürýändigimize seretmezden, bu ýazgylar bize Isa Mesihiň ähli gymmatlyklardan iň gymmatlysy bolup, ähli zadyň merkeziniň, eýesiniň we şöhratynyň Oldugyny, Onuň kalbymyzyň, durmuşymyzyň merkezindäki Rebbi we Patyşasy bolmalydygyny bize ýatladýar. Ony bu gün Rebbiň, Halasgäriň we Patyşaň hökmünde islegiň bilen kabul edip, tabyn bolup, Onuň bereketlerine, ajaýyp wadalarynyň eýesi bolup ýaşarsyň. Ýa-da Ony bu wagt ret edip-de, ahyrzamanda Ol gudraty bilen Patyşa we Kazy hökmünde gelende, güýç bilen Onuň öňünde Baky höküm edilmek üçin dyz epip tabyn bolarsyň. Soňunda Isa Mesihe tabyn bolmakdan gaçyp gutuljak hiç kim ýokdur. Bularyň bary üçin Hudaýymyz Rebbimize öwgüler we şöhratlar bolsun!